ברוכים הבאים צו נאך א שיעור פון די גוט געלט פראגראם און איך גיי היינט פרובירן צו ענטפערן עטליכע קוועשטענס און איך וויל דיך דערמאנען אויב דו ווילסט מען זאל אדרעסן דיין קוועשטען שיק אריין א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און די ערשטע קוועשטען וואס איך גיי פרובירן צו אדרעסן איז אז דו האסט געמענשנט וועגן פארקויפן א חלק פון די סטאקס סוף יאר פון א קינדער אקאונט, גייט דאס נישט אפהאקן די קאמפאונד אינטרעסט? און וואס די שאלה בעסיקלי איז, אונז האמיר געהאט א אנדערע לעקטשור וואס אונז האמיר דארטן גערעדט אז ווען איינער מאכט א אגמא אקאונט ווייל מען סעיווט זיך געוויסע געלטער אין טעקסעס סוף יאר, און סאו לאמיר זאגן דו האלטסט אין איין אריינלייגן נאך געלט יעדע יאר און יעדע יאר און דו לאזט עס דארטן זיצן ביז די קינד האט חתונה אכצן יאר, ניינצן יאר ווענעווער ס'איז, און דו נעמסט דעמאלטס ארויס די געלט, קומסט אויס אז די אלע יארן וואס דו האסט וואס די געלט איז געוואקסן האסטו גארנישט געהאט פון די טעקס סעיווינגס ווייל אין טעקסעס על פי רוב ווען דו קויפסט שעירס און דו פארקויפסט עס נישט אפילו עס איז געוואקסן צאלסטו נישט קיין טעקסעס ווילאנג ס'איז נישט ריעלייזט די געין נאר ווען דו פארקויפסט עס דעמאלטס ווערט די געין ריעלייזט סאו האסטו גארנישט געהאט פון די טעקס סעיווינגס אלע יארן האבן מיר אונז גערעדט פון א ידיעה אז דו קענסט פארקויפט מען א חלק פון די סטאקס יעדע יאר, און אזוי וועסטו רילייזן די געין אויף אזא חלק ביז וויפיל דו וועסט זיך שפארן אין טעקסעס, און אזוי דארפסטו נישט אנהאלטן די געין נאר ביז דעמאלטס, ווייל דו וועסט האבן ווייניגער געין. סאו, פרעגט דא א איד צו דאס גייט נישט אפהאקן די קאמפאונד אינטערעסט. קאמפאונד אינטערעסט איז אז ס'וואקסט אינטערעסט אויף די אינטערעסט אויף די אינטערעסט. סאו געווענליך אז דו גייסט אריין אין א זאך און ס'גייט. און דו לאזט עס פאר א לאנגע צייט וואקסט עס אינטערעסט אויף אינטערעסט אויף אינטערעסט, סאו דא אז דו גייסט עס אינמיטן ארויסנעמען גייט זיך אפהאקן דיין קאמפאנד אינטערעסט, זייער א גוטע שאלה, אבער די ענפער איז אז איך האב נישט געזאגט זאלסט עס ארויסנעמען און לאזן אינדרויסן, איך האב געזאגט זאלסט עס ארויסנעמען, רילייזן די געין און גלייך נאכדעם צוריקלייגן, אין אזא פאל גייסטו נישט אפהאקן די קאמפאנד אינטערעסט, לאמיר זאגן דו נעמסט ארויס צען טויזנט דאלער, און צוויי דריי טעג שפעטער צו א טאג שפעטער ווענעווער ס'איז לייגסטו צוריק אריין די צען טויזנט דאלער, ס'איז דא א מעגליכקייט אז אין די צוויי דריי טעג גייט זיך שטארק טשעינדזשן די פרייזן, ס'קען זיין לטובתך און ס'קען זיין פארקערט פון לטובתך, ס'קען זיין אז דו וועסט באקומען פאר א בעסערע פרייז ווי דו האסט עס ארויסגענומען, און ס'קען זיין פאר א טייערערע פרייז, באט ס'איז גענוג וויכטיג אז דו זאלסט זיך שפארן די טעקסעס, און מאוסט אוו די טיים גייט עס נישט אויסמאכן אזא ריזיגע חילוק. פאר איך גיי ווייטער וויל איך דיך דערמאנען, אויב דו ווילסט דיך אויסלערנען וויאזוי די אפשענס מארקעט ארבעט און וויאזוי דו קענסט פראטעקטן דיין פארטפאליאו פון סטאקס, פון איטיעפס, פון אינדעקס פאנדס דורך די אפשענס מארקעט, אדער דו ווילסט ארויסנעמען א אינקאם יעדע חודש צו יעדע קווארטער יעדע יאר פון דיין פארטפאליאו דורך די אפשענס מארקעט און דו ווילסט דיך אויסלערנען וויאזוי דאס צו טון און די זעלבע צייט פראטעקטן דיין פארטפאליאו איז יעצט דא די צייט קענסט דיך איינשרייבן צו די קורס דורכן גיין צו חייםעקסטין דאט קאם פארווערד סלעש OI YC, אזוי ווי אפשענס אינקאם אידיש קאורס, OIYC, חיים עקסטין איז CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש OIYC אדער שיק א טעקסט מעסעדזש מיט דיין נאמען און אימעיל אדרעס צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און מען וועט דיך שיקן די אינפארמעישן זיך איינצושרייבן. און לאמיר צוריק גיין צו די נעקסטע שאלה. א איד פרעגט אזא שאלה, איך האב זייער ליב די שאלה ווייל ס'ברענגט ארויס אסאך אפערטונעטי צו רעדן פון געוויסע סאבדזשעקטס וואס מ'דארף פון דעם רעדן. די איד פרעגט אזוי, פארוואס איז עס ווערט צו צו פארברענגען שעות און טעג און חדשים מיט ענערדזשי ווען איבער נײַנציק פראצענט העדזש פאנדס און איבער פֿינף און אַכציק פראצענט פון מיוטשעל פאנדס אנדערפערפארמד די עס ענד פי פֿינף הונדערט אין די לעצטע צען ביז צוואַנציק יאר קאנסיסטענטלי, וויי שוד איי טינק? פארוואס זאל איך מיינען אז איך וועל קענען טון בעסער ווי די נײַנציק פראצענט העדזש פאנדס און די ספעשעליסטס וואס זיי אנדערפערפארמען, זיי מאכן אונטער די עס ענד פי פֿינף הונדערט, פארוואס זאל איך נישט פלעין אריינלייגן מיין געלט דירעקטלי אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט? אקעי, גרויסן שקויעך, און שקויעך פאר אלע דיינע שיעורים. לאמיר צונעמען אביסל די זאך. קודם איינס, איך ווייס נישט פון די וועלכע סטאטיסטיק די רעדסט און איך ווייס נישט פון וועלכע העדזש פאנדס די רעדסט סאו עס איז נישט עכט רעלעוואנט די ספעסיפיקס פון עס ווייל די ענפער איז מער ווי די ספעסיפיקס. לאמיר זאגן אז עס איז אמת נײַנציק פראצענט פֿינף און אַכציק פראצענט לאמיר זאגן די אלע זאכן זענען אמת אלעס קומט אבער מיט די אנדערסטענדינג אז די בענטשמארק, בענטשמארק מיינט די זאך מיט וואס איך מעסט דאס אן, איך בין בעסער פון, איך בין ערגער פון, איך אוט פערפארם וואס, איך אנדער פערפארם וואס, די בענטשמארק איז די עס ענד פי פֿינף הונדערט. דאס מיינט אז יעדע זאך וואס איך מעזשור מיין סוקסעס, מעזשור איך עס לפי די עס ענד פי פֿינף הונדערט, אויב די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז בעסער, האב איך געקענט גיין גלייך צו די עס ענד פי פייוו הונדערט, אויב די עס ענד פי פייוו הונדערט איז ערגער, האב איך דאך געקענט, פיין פארשטיי איך פארוואס איך גיי דא, דאס איז די בענטשמארק ווען מען רעדט פון די זאכן, די פראבלעם איז, קודם איינס, ס'איז נישט אפגעפרעגט זאלסט פלעגן גיין צו די עס ענד פי פייוו הונדערט, לאמיך קודם אנהייבן דארט, קענסט גיין צו די עס ענד פי פייוו הונדערט, די פראבלעם אבער אין די עס ענד פי פייוו הונדערט וואס ס'באדערט מיך זייער זייער שטארק אז מען רעדט נישט פון עס, ווייל מענטשן ווערן עקסייטעד, עס ענד פי, עס ענד פי, עס ענד פי, יא עס ענד פי איז זייער א גוטע פלאץ אריינצולייגן געלט, לייג אריין געלט דארט און סעיוו געלט דארט אבער ווייס אבער די חסרונות אויך, די חסרון איז אז ווען ס'קומט א דראו דאון, ווען ס'קומט א קאוויד, ווען ס'קומט א פיינענשעל קרייסיס פון טו טאוזנט אייט, ווען ס'קומט א טראמפ טעריפס פון עפריל טו טאוזנט טווענטי פייוו, ווען ס'קומט די אלע זאכן דעמאלטס אנדער פערפארמט עס זייער שטארק די אנדערע זאכן, סאו ס'נישט קיין בלענק סטעיטמענט כ'בין בעסער ווי די עס ענד פי אדער איך בין ערגער פון די עס ענד פי, אויב די עס ענד פי פייוו הונדערט זאל די יאר ברענגען דרײַסיק פראצענט און איך זאל נאר קענען מאכן צען פראצענט אויף די געלט, אבער איך האב פראטעקשאנס אין פלעיס אז אויב ס'קומט נאכאמאל א קרעש פון פופציג פראצענט צו פון דרייסיג פראצענט זאל איך נישט אראפגיין מער פון פינף-צען פראצענט. מיינט עס אז אפילו כ'האב אנדערפערפארמד די עס ענד פי האב איך אווערפערפארמד די עס ענד פי לגבי די דראודאונס, און דאס איז זייער וויכטיג ווען ס'קומט צו מענטשן וואס זיי לייגן אוועק געלט פאר וויכטיגע זאכן, זיי לייגן נישט אוועק געלט פאר לאקזשערי, זיי לייגן אוועק געלט ווייל זיי ווילן קענען יוזן די געלט ווען ס'קומט צו חתונה מאכן קינדער, ס'קומט צו ריטייערמענט, ס'קומט צו וויכטיגע זאכן, ווילן זיי קענען יוזן די געלט, און שטעל דיך פאר זיי זענען אין א פלאץ ווי למשל די עס ענד פי פֿינף הונדערט און ס'געשענט אין א יאר וואס ס'איז דא זייער א שטארקע קרעש, וואס גייסטו דעמאלטס טון? אדער דו גייסט סתם ווערן עמאשענעל און צערידערט ווען דו גייסט זען אזעלכע ריזיגע דראודאונס, און דו גייסט דארפן האבן אייזערנע נערוון און אייזערנע געדולד צו קענען בלייבן מיט דיין פראגראם. דאס איז נאך א וועג פון קוקן, אבער ביי רוב פלעצער, רוב מענטשן, עוורידזש מענטשן כאפן נישט אז דאס דארפסטו אויך קוקן, סאו ווען דו גייסט קאמפעירן זאכן, זייער גוט אז דו קוקסט אז דו קאמפעירסט עס צו די עס ענד פי פייוו הונדערט, באט קאמפעיר עס אויך צו די מעקסימום דראודאון, קאמפעיר עס אויך וויאזוי האט דאס פערפארעמט ווען די עס ענד פי פייוו הונדערט איז אראפ, וויאזוי איז עס קארעלעיטעד מיט די עס ענד פי פייוו הונדערט, און אז דו קוקסט אויף א גוטע העדזש פאנד, אויב זיי מאכן א גוטע דזשאב, דארפן זיי דייווערסיפייען עסעטס אויף אזא מין וועג אז אפילו די עס ענד פי פֿינף הונדערט זאל טראסקענען זאלן זיי האבן געוויסע פראטעקשאן זאכן אין פלעיס אז זייער זייער פערפארמענס זאל נישט טראסקענען אזוי שטארק ווי די עס ענד פי פֿינף הונדערט. נאכאמאל, אויב דו ווילסט מען זאל אדרעסן דיין שאלה, שיק עס אריין צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. איך פרוביר עס אויס אויף די וועג, איך פלעג טרייען צו ענטפערן איין שאלה אויף אמאל און פערטיג, איך פרוביר אויב איך קען אביסל שנעלער ענטפערן און פרובירן צו ענטפערן נאך מער שאלות, אזוי זאל איך קענען העלפן פאר נאך מענטשן וואס זיי קענען נוצן די אינפארמעישן. נעקסט קוועשן וואס אונז גיימער אדרעסן. כ'וואלט זייער געוואלט וויסן די חילוק פון עפענען א טראסט פאר מיינע קינדער ווערסוס קעגן עפענען א אגמא אקאונט. ווען ס'קומט צו טעקס בענעפיט וואס איז בעסער? אדער איז דא א חילוק? טענק יו ווערי מאטש ענד איי לייק יור עדווייס ענד נאלעדזש. קוק אן, לאמיר דיר מבשר זיין א זאך. עפענען א טראסט אקאונט פאר דיינע קינדער, על פי רוב גייט דיך נישט געבן קיין טעקס בענעפיטס. ס'גייט דיך געבן אז ס'איז נישט אויף דיין נאמען, ס'גייט דיך געבן אז ס'איז אפשר מער פראטעקטעד, באט ס'איז נישט, ס'איז נישט, ס'געט דיך נישט קיין טעקס בענעפיטס, על פי רוב גייט זיין די טעקסעס די זעלבע זאך ווי די גרענטאר פון די טראסט וואס דער וואס ער עפענט די די די טראסט אקאונט סאו דאס האט גארנישט מיט טעקסעס ווען די עפענט עס פאר דיינע קינדער דארטן קענסטיך סעיוון געוויסע אמאונטס פון טעקסעס און ביי די וועי ס'איז נישט אינטערעסאנט פאר יעדן איינעם ווייל ס'דא אסאך מענטשן וואס זענען אין געוויסע טעקס סיטועשאן וואס זיי וואלטן נישט געדארפט צאלן קיין טעקסעס אויף גראוט אדער אויף קעפיטעל געינס פון זייער אקאונט עניוועי יעצט מיט די נייע טראמפ פלענס סאו די ביג ביוטעפול ביל סאו רעד עס דורך מיט דיין אקאונטענט וואס ס'מאכט פאר דיר סענס ס'איז דא זייער א שטארקע טשענס אז אין דיין סיטואעישן און אז אז אז אז ווילסט איך זאל מער פארברייטערן אויף טעקסעס אויף די זאכן קען איך בלי נדר רעדן דערפון שיקסט נאר אריין קוועשענס באט ס'איז דא א טשענס אז דו אין דיין סיטועשען אפילו דו זאלסט נישט לייגן אין קיין אגמא אקאונט וועסטו אויך נישט דארפן באצאלן קיין טעקסעס און איך קום צוריק צו די זעלבע זאך וואס אונז האבן פריער געשמועסט אויב דו ביסט אין א סיטועשען וואס דו קענסט היינט ארויס נעמען צען טויזענט דאלער געין פון דיינע פאזישענס אן דארפן צאלן קעפיטעל געינס טעקס און ביי די וועי דאס איז נאר אויב דו האסט עס לענגער ווי צוועלף חדשים, אקעי? זאלסט עס וויסן דאס, נישט האסט עס נעכטן אריינגעלייגט און היינט ארויסגענומען. ס'איז דא געוויסע בענעפיטס אויב דו האסט לענגער ווי צוועלף חדשים די פאזישן, דעמאלטס ווערט עס אנגערופן לאנג טערם קעפיטל געינס, און אויב דו ביסט אין א געוויסע אינקאם ברעקעט און א געוויסע קרייטעריע, וועסטו נישט דארפן צאלן קיין טעקס. לוינט זיך דיר צו פארקויפן דיינע שעירס אסאך מאל? אפילו דו גייסט עס צוריק קויפן א טאג שפעטער, כדי דו זאלסט דיך קענען ארויסדרייען פון די, זאלסט, האסט גערילייזט די געין, אויף דעם צאלסטו שוין נישט קיין טעקס, און דו לייגסט עס אריין ווייטער, און ס'גייט וואקסן פאר נאך א יאר. אבער פאר די יאר, די יארגענג האסטו נישט געדארפט צאלן קיין טעקס, איבערהויפט די יאר איז די מארקעט אזוי שטארק ארויף, איז כמעט נישט מעגליך איינער וואס וואס איז געווען אין די, וואס איז געווען אין די גאנצע יאר אין די מארקעט, וואס האט נישט געמאכט קיין געלט, אקעי, איך ריקארד דעיס דיסעמבער טווענטי טרי, ס'איז נאך דא א וואך וואס זאכן קענען געשען, באט דעיס איז לכאורה וויאזוי די מארקעט ענדיגט זיך. סאו די טראסט אקאונט אבער האט גארנישט מיט טעקסעס, ס'איז פלעין, ס'איז נישט אויף דיין נאמען, ס'איז נישט אויף די קינד'ס נאמען, ס'איז פאר די בענעפיט פון די קינדער, סאו ס'איז צוויי עקסטערע זאכן, א אגמ אקאונט איז אויך פאר די בענעפיט פון די קינדער, אבער דעמאלטס האסטו געלט אויף דיין קינד'ס נאמען, סאו ס'קען זיין אז ס'שאדט אויך נישט אויב איינער וויל פראטעקטן זיינע עסעטס פון געוויסע, נישט צו האבן קיין עסעטס אויף זיין נאמען איז קען זיין א אגמ אויך גוט, דארפסטו פרעגן דיין די מענטשן מיט וועם דו רעדסט זיך דורך די זאכן, באט לגבי טעקסעס שפארסט דיך גארנישט ווען ס'ליגט אויף א טראסט. אקעי גיימיר צו די נעקסטע קוועסטשן, מער א קאמענט ווי א קוועסטשן, און דער איד זאגט אזוי, איך האב אויסגעהערט וואס דו האסט גערעדט וועגן די אגמא אקאונטס, און דו האסט אינקארעדזשד מענטשן צו טוהן טעקס געין הארוועסטינג, אקעי דאס מיינט אז מ'זאל פארקויפן פריער די שעירס אז מ'זאל רילייזן די געין, און שפעטער קען מען עס צוריק אריינלייגן, איי דזשאסט וואנטעד טו מעיק א פוינט אז דאס ארבעט נאר פאר סטאקס און פאר אי טי עף'ס באט נישט פאר מיוטשעל פאנדס ווייל מאסט מיוטשעל פאנדס וועלן דיך בלאקן אויב דו גייסט פארקויפן און גראד צוריק קויפן. אקעי ס'דא צוויי זאכן וואס איך וויל דיר זאגן אויף דעם קודם א שקויעך פאר די מעסעדזש איך האב קיינמאל נישט געהערט פון דעם באט אז דו זאגסט אזוי מסתם ווייסטו וואס דו זאגסט און איי עפרישיעט האסט מיך געגעבן נאך א פיס אוו נאלעדזש אז ביי מיוטשעל פאנדס גייט עס נישט האועווער טראכט אריין, אפילו ביי מיוטשעל פאנדס, ווער זאגט אז דו מוזט בלייבן מיט די פאנד? אפשר קענסטו פארקויפן א פיידעליטי און קויפן א ווענגארד וואס עס טוט די זעלבע זאך. אלע ביידע טרעקן לאמיר זאגן די עס ענד פי פֿינף הונדערט, אלע ביידע זענען אין די זעלבע מינע עסעט קלעס, סאו דו קענסט עס טון לכאורה, אנלעס איך מאך א טעות, אדרבה שיק נאכאמאל א טעקסט צו צו מיך מעורר זיין אויב איך מאך א טעות, אבער וויאזוי איך פארשטיי איז אפילו אויב די מיוטשעל פאנד לאט דיך נישט, א גוטן טאג, גיי צו א צווייטן, א פיידעליטי לאט דיך נישט, עפנסטו א ווענגארד און פערטיג. נאכאמאל, דו ווילסט מ'זאל רעדן פון דיינע קוועשאנס אדער ווילסט מיך ענטפערן אויף דעם? עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. נאך איינער פרעגט א קוועשאן אויכעט וואס האט צו טון מיט די זעלבע סוגיא, אז אויב איך מאך וויקלי דיפאזיט צו מיין otma אקאונט, otma און אוגמענט איז די זעלבע איידיע, אין ניו יארק איז עס מער otma, UTMA, און אין ניו יארק איז די עידזש וואס ס'דארף ווערן געטרענספערט פאר די קינד ביי עידזש טווענטי וואן, באט דו קענסט עס נוצן פארדעם פאר די קינד'ס בענעפיט ווי למשל חתונה מאכן, שיקן אין ישיבה, וכדומה. סאו פרעגט דער איד אזוי, אויב איך גיי פארקויפן יעדע יאר כדי צו קענען ריעלייזן די געים, כדי צו האבן די טעקס סעיווינגס, און איך וויל דאך עס נאר טון פאר לאנג טערם קעפיטעל געינס, וויאזוי ווייס איך וועלכע איך טו עס? סאו די ענטפער איז, לאמיר זאגן דו האסט אפאר מינע געינס אין דיין אקאונט, האסט דיווידענדס, האסט קעפיטעל געינס, לאנג טערם, שארט טערם, די ענטפער איז, לכאורה איז נישט קיין חילוק עכט צו דו טוסט עס מיט שארט טערם אדער לאנג טערם, אבער דו קענסט אליין וויסן מיט וואס דו טוסט עס, וואס הייסט, דו גייסט אין די אגמא אקאונט און דו זאגסט אז דו ווילסט פארקויפן די שעירס, וועלכע שעירס ווילסטו פארקויפן? דו ווייסט אז דו האסט דארטן שעירס וואס דו האסט געקויפט מער ווי צוועלף חדשים צוריק, יענע שעירס זאגסטו אז דו ווילסט פארקויפן, און אויב דו ווילסט נישט פארקויפן עפעס אנדערש פארקויפסטו נישט עפעס אנדערש, און אפילו דו פארקויפסט יא עפעס אנדערש, דאס איז אינקאם, די שארט טערם קעפיטעל געינס ווערט געטריט אזוי ווי אינקאם, איז עס אזוי ווי אינקאם טעקס, ממילא איך גיב נישט דא קיין טעקס עדווייס ביי די וועי, איך זאג סתם די אינפארמעישן, סאו אז דו האסט פֿופֿצן הונדערט פֿופֿציק דאלער טעקס סעיווינגס וואס דו צאלסט נישט קיין טעקס, און אינקאם וואס דו צאלסט נישט קיין טעקסעס, קען עס לכאורה פונקט אזוי זיין אין שארט טערם קעפיטעל געינס, איך זע נישט פארוואס נישט, און די צווייטע זאך וואס דו זאגסט איז פליז טאלק אן דיירעקט אינדעקסינג פאר טעקסט הארוועסינג. סארי אז איך ווייס נישט וואס די, איך פארשטיי נישט וואס די קוועשטען איז, סאו אויב די ווילסט עפעס מער פארברייטערן און זאגן, פליז שיק א טעקסט און בלי נדר אויב איך וועל זעהן אז איך קען אנקומען דערצו זאל איך אין דעם אויך אריינגיין. דיירעקט אינדעקסינג פאר טעקסט הארוועסינג, כ'בין נישט זיכער וואס די מיינסט צו זאגן. נאך א איד האט אריינגעשיקט א קאמענט. וואס זייער א גוטע קאמענט איי עפרישיעט איט, ער לייגט אויך צו צו דעם וואס אונז האמער גערעדט די אישי פון די אגמא אקאונט אז עז אוו טו טאוזענד און טווענטי פייוו די קידי טעקס דאס מיינט די טעקס וואס קינדער צאלן אקעי אונז האמער געשמועסט ווען אונז רעד מיר פון אגמא אקאונט אז העכער די דרײַצן הונדערט און פֿופֿציק דאלער איז דא גייט עס אויף די קינדס טעקס ברעקעט, די קינדס טעקס ברעקעט איז די זעלבע ווי די עלטערנס טעקס ברעקעט, סאו דאס איז איין וויכטיגע זאך וואס ער ברענגט ארויס דא, און די צווייטע זאך ברענגט ער ארויס אז ווען דו האסט עפרישיעטעד עסעטס, לאמיר זאגן ריעל עסטעיט אדער סטאקס, האסט געקויפט פאר א ביליגע פרייז און האסט עס פארקויפט פאר א ט און יעצט איז עס ווערט סאך מער, קענסטו עס אויך דאנעיטן פאר טשעריטי, און דעמאלטס גייסטו נישט באצאלן קיין קעפיטעל געינס טעקס, קענסט עס דידאקטן אויף דיין טעקס ריטורן. סאיז דא דו האסט צוויי בענעפיטס, איינס אז דו צאלסט נישט קיין קעפיטעל געינס ווייל דאס איז מנדב געווען פאר צדקה, און דו קענסט עס אויך אפ צו א געוויסע חלק דידאקטן אויף דיין טעקס ריטערן, עגעין איך גיב נישט קיין טעקס עדווייס דא, רעד עס דורך מיט דיין אקאונטענט, באט ס'גוט זאלסט עס וויסן אין בעק אוו יור מיינד, אויב דו דערזעסטעך אז דו האסט א פארטפאליאו מיט סטאקס אדער ריעל עסטעיט און דו פארקויפסט אדער ווילסט פארקויפן, ס'גייט דיך קאסטן א טאן מיט געלט פון קעפיטעל געינס טעקס, איינס פון די אפשענס אז דו דאונעיטסט די אפרישיעטעד עסעטס פאר טשעריטי און דעמאלטס צאלסטו נישט קיין טעקסעס, און אויך גייסטו קענען האבן א געוויסע דידאקשען, א טשעריטעבל דידאקשען אויף דיין טעקס ריטערן, באט עגעין, יעדע סיטועשען איז אנדערש דארפסטו זעהן צו דאס קען ארבעטן, און לכאורה קענסטו עס אויך טוהן צו א פרייוועט פאנדעישאן אויך, א טשעריטעבל פאנדעישאן, רעד דאס דורך מיט דיין אקאונטענט. ביז דא גיימיר אונז גיין היינט, איך דערמאן דיך נאכאמאל אז דו ווילסט מ'זאל דיסקאסן דיינע קוועשטענס אדער דיינע קאמענטס, אקעי, שיקטס קאמענטס אויך, עס האמיר דא אסאך פראפעשענעלס זעה איך וואס פארשטייען אין דעם, שיקטס קאמענטס, אדרבה, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, שיק אריין א טעקסט און אויב דו ווילסט דזשוינען די אפשענס קורס גיי צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש OIYC אדער עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו מיט דיין נאמען און אימעיל אדרעס.